קאלט מיר איינער אן די וואך און ער זאגט מיר מענדל הער א מעשה יעצט געווען ביי אונז אין די משפחה ער פארציילט א מעשה געווען מיט זיינע אייגענע ברודער און און מענדל האט צרות מיט מיר איך זאג דעם אמת האט זיך געטוען אין מאסקערע יום איך האב געטראכט צו מיר וואס איז די ספעשעלטי פון די מעשה זאל איך עס זאגן מענטשן האבן ליב צו הערן עפעס א אינטערעסאנטע מעשה אבער דער אמת איז אז דאס איז די אמונה פשטות אמונה אן קיין שום חכמות אן קיין שום ס'מוז נישט זיין עפעס ספעשעל קאלערפול פארציילט מיר קאלט מיך איינער אן א געמיינער ער זאגט מיר מענדל איך הער דיך אסאך אויס איך האב דיך אלס בחור אויסגעהערט אין ישיבה ביי זיי אין די משפחה איז יעצט געווען א מעשה, זאגט ער, איינער פון זיי האט געהאט א געוויקס, איינער פון די קינדער נעבעך, יענער האט שוין געהאט אפאר מאל א געוויקס נעבעך, ער איז נישט אזוי געזונט, זיי געבוירן מיט קאמפליקעישאנס נעבעך, בעט אמאל אז די נשמה קומט אראפ א גלגול עפעס מיטצומאכן, ס'איז א, ער האט שוין עטליכע מאל געהאט א געוויקס וואס מ'האט אים געגעבן מעדיצינען פאר א געוויסע אנדערע זאך נעבעך, עפעס האט געליטן נעבעך פון געבוירן אן, און די מעדיצינען נעבעך האט געברענגט געוויקסן, אז עס מאכט זיך אמאל א געוויקס לא לעני הטעם ולא לעני.

האט אריין געשטאכן ס'זאל זיך עס זאל קענען ארויסרינען אויב ס'איז נאר א אינפעקשאן זאל עס אלעס ארויסרינען אבער ניין ס'איז נישט ארויסגערינען גארנישט מאכט אן אפוינטמענט דעמאלטס און דעמאלטס נעקסטע וואך דארף מען עס גיין אפערירן קיצור און דער דער בחור'ל איז געווארן זייער צובראכן מען האט שוין געוואוסט וואס דאס מיינט ליגן אין שפיטאל מיט יסורים און זיין א וואך צייט אין שפיטאל אך. אבער די מאמע האט זיך גענומען געמינען פשוט די מאמע רופט זיך אן פארן בחור מען האט דאך שוין אסאך מאל געזען אז מענטש דארף האבן אפערעישאנס א געוויקס און מען האט מתפלל געווען צופי איז געווען גארנישט לאמיר יעצט אויך אזוי טון לאמיר מתפלל זיין זיי מתפלל געווען די מאמע די קינדער נישט דארפן גארנישט גארנישט למעשה ס'איז געקומען די די טאג די טאג וואס מען גייט אן אפוינטמענט צו גיין אין שפיטאל אפערירן. האט געקראכט די מכות האט געקראכט ס'האט זיך גענומען רינען און רינען און רינען ס'האט גערינען און גערינען ס'איז גארנישט געווען קיין זכר מ'קומען אין שפיטאל זאגט די דאקטער ס'נישט דא קיין זכר מ'דארף נישט טון גארנישט גיי שוין אהיים און פשוט פשט מ'האט גענומען מ'האט מתפלל געווען און און און ס'איז געקומען ס'האט נישט אויסגעזען ווי ס'העלפט אבער ס'איז געקומען אפאר שעה פאר מ'דארף מאכן די אפערעישן האט זיך געקראכט יענער קאלט מיך אן דערצייל עס כ'האב געזאגט מ'פשט מאכט מען אזעלכע צו אויפצייכענען צו נישט מענטשן האבן ליב פשט אפילו פשט לאנג איינער האט מיר אמאל געזאגט מענדל דערצייל מעשה'ס פון פינף מיליאן דאלער פון צען מיליאן דאלער זאל רעדן צום מענטש זאל רעדן. דער מנהל קומט אריין אין יעדע זאך, ביי צען מיליאן דאלער, דין פרוטה כדין מים, מיין אמאל א מענטש קען זען השגחה ביי קליין געלט, אמאל א מענטש קען זען השגחה ביי ביי א קוואדער, איך האב שוין אמאל דערציילט, איך געווען אמאל א פרחי סאן, א לעבעדיגע חבר און געפארן אין א קאר, מ'האט מיר עס פארציילט, איך דערצייל עס פאר פאר פאר אינגעלייט, זיי קענען דעם דרייווער, האט עס דאפעלטע, לאכט מען, מ'קען נישט אויסטאפן צו לאכן, דער דרייווער איז א לעבעדיג שטיקל מיט א פיסקל, אבער ער. די געפארן איז געפארן א פאר געפארן א פאר א חתן געווען איז געווען מיט נאך אפאר חתנים געפארן אין א קאר און מ'איז געקומען צום טאל בוט מ'האט געדארפט האבן מ'האט געדארפט האבן געלט ס'האט געפעלט איין קוואדער ביים טאל בוט ני מ'איז אויפן הייוועי און און און און קיצער ווי נעמט מען דא א קוואדער יעדער קיינער האט שוין ס'איז איבעריג געווארן ני מ'קען דאך נישט אזוי דורכפארן. און דער דרייווער רופט זיך אן, רבונו של עולם, שיק מיר, שיק אונז אריין א קוואדער דא, מיר זעמער דא, מיר האבן נאר דיר קענסט אונז העלפן, דארף מיר א קוואדער. די חברים האבן זיך גענומען חוזק מאכן, וואס בעטסטו א, איין סמך על הנס, וואס בעטסטו יעצט אויף א נס, ס'איז דא אין קאר, ס'נישט דא קיין קוואדער, איין סמך על הנס, כ'האב עס געהערט פון, פון איידער איר זענט דארט געווען. קומט נענטער צום טאלבאט, מ'שטעלט זיך שוין אין די רייע, רבונו של עולם, איך גלייב אין אויש לייב, קענסט מיר דא שיקן א קוואדער. און נישט מער און נישט ווייניגער, דער דרייווער האט געהאט געדרייווט ווי א ווי א יונגסטער ווי מ'זאגט א ווילדער דרייווער, און ער האט פארהער געקאט און דאס, איז געווען איין גוי וועם מ'האט אים אפאר מאל געקאט, יענער איז געווען זייער גערעגט אויף אים, נישט חלילה מ'מעג עס נאכטון, נישט חלילה מ'דארף עס נאכטון, און זעלבע זאך אויף איך זאג אזא מעשה, מיינט נישט אז מ'דארף זיך סומך זיין על הנס, און מ'טאר זיך נישט סומך זיין על הנס, אוודאי דארף מען אנגרייטן, אבער מ'האט אים א מענטש ווען ער איז שוין געקארנערט, וואס זאל ער יעצט טון? איז געווען א גוי וואס איז געווען גערעגט אויף אים, האט אים נישט געקענט, ער האט אים נישט געקענט באשייגעצן, מען פארט דאך אויפן קאר, מען פארט דאך אויפן אויפן הייוועי, קען מען דאך נישט קיין רעדן צו יענעם, מען קען פייפן, די מערסטע וואס קענסט טון, קענסט פייפן, קענסט אנצינדן די די די לעקטערס, יענעם צו ווייזן אז דו ווילסט אים ווייס איך וואס טון, אבער מען קען נישט טון מער ווי דעם. מען איז געקומען צום צום צום צום צום טאל וואו ער האט דעמאלטס האט ער געטראפן קיין מצב אויב איך האב מקום ליגבער ס'איז ס'חולי, כנראה כ'האב שוין אמאל דערציילט, אבער כ'דענק עס ווי היינט, יא שיינע פאר יאר צוריק, איז געגאנגען מען עפענט דאך די פענסטער צו קענען געבן טאל, און יענ דער גוי וואס האט זיך געשטעלט לעבן אים, ער האט זיך גענומען מאכן קולות אויף אים, אז דו האסט מיך אריינגעקאט, האסט מיך אהער, האסט מיך אהין, די חיה וואס דו ביסט. וואס האט ער געוואלט? געוואלט עפעס ווארפן אין פנים אריין, זיך מוקיון, ער קען דאך נישט גערן ארויסגיין באקלאפן די ביינער, האט ער גענומען א קוואדער געבן א שיס אריין יענעם אין פנים אריין, האט ער געהאט א קוואדער, און און און למעשה שכח וואס גייט פון איידער אי און אלע בחורים זענען דארט און געווען חברים דארט און זענען געווארן אזוי געפלעפט אז. אז וויאזוי הייסט עס אז אז האנט דא האבן זיי חוזק געמאכט פון אים אז אז דא האבן זיי חוזק געמאכט אז וואס ווער וואס הייסט די בעטסט דעם באשעפער יעצט דאך דא דארפסטעך יעצט דארפסטעך יעצט האסטעך נישט קיין כבוד דו ביסטעך אין א קאר ביסטעך איינגעשפארט האט זיי דער רבונו של עולם איז אבער א כל יכול דאס איז די כח פון תפילה